کہیں وی ہیلے زندگی دا آسرا نہ مل سگے کہیں وی ہیلے زندگی دا آسرا نہ مل سگے کرب اینجھا دان کر جیندی دوا نہ مل سگے تھورا لا ہن تاں

وحشت ولا نہ مل سگے۔ ہک زمانے دی جستجو دے واد اتنا دا کرو۔ کوئی علامت ڈیو میکوں جے تئیں خدا نہ مل سگے۔ کوئی علامت ڈیو میکوں جے تئیں خدا نہ مل سگے۔ دل کوں ہن امداد آکھیم انتہائے ضبط رکھ۔ دل کوں ہنڑ امداد آکھیم انتہا ء ضبط رکھ عید تے وی شاید ساکوں سانولارا مل سگے ہک زمانے دی جستجو دے بعد اتنا تاں کرو۔ کوئی علامت ڈیو میکوں جے تئیں خدا نہ مل سگے۔ دل کوں ہن امداد آکھیم انتہائے ضبط رکھ۔ عید تے وی شاید ساکوں سانولا نہ مل سگے۔ ہک انتہائی مختصر چھوٹی نظم سئیں جو میں ہک زمانہ اے کنوں ہاں آتش فشاں پہاڑیں دی گود اندر۔ میں ہک زمانہ اے کنوں ہاں آتش۔ فشاں پہاڑیں دی گود اندر تے میڈے اندر کوئی چپ چپاتی جہیں پئی آتش سفر کریندی ہے۔ میں ہک زمانے کنوں ہاں آتش فشاں پہاڑیں دی گود اندر تے میڈے اندر کوئی چپ چپاتی جہیں پئی آتش سفر کریندی ہے۔ جݙاں وی میݙا اندر سنبھلسی اے لاوا پک تے بہار ٻاہر نکلسی تاں ݙیکھیں سارا پہاڑ ہلسی۔ محبت لطیف غزل دے ݙوترے شعر ول سریحاضی مکمل تھی ویسی انشاءاللہ۔ میکوں عداب دا نہیں رہا خیال صاحبا۔ میکوں عداب دا نہیں رہا خیال صاحبا۔ اے پہلا پہلا پیار ہا میݙی مجال صاحبا۔ میکوں عداب دا نہیں رہا خیال صاحبا۔ اے پہلا پہلا۔ پیار ہا میݙی مجال صاحبا ایں جند نماݨی صرف تیݙا ہجر تائیں بھوڳݨا ایں جند نماݨی صرف تیݙا ہجر تائیں بھوڳݨا ایں وچارے سر تے ٻئے وی کئی وبال صاحبا حیات بھر تاں جنگ رہی غریب تے گزار دی حیات بھر تاں جنگ رہی غریب تے گزار دی بھلا ادب سکھن ہا کیا غریب بال صاحب بھلا ادب سکھن ہا کیا حیات بھر تاں جنگ رہی غریب تے گزار دی بھلا ادب سکھن ہا کیا غریب بال صاحب حضور شعر ݙیکھسو جو کفر دے فتوے توں ݙر ڳیاں چپ ریہاں۔ کفر دے فتوے توں ݙر ڳیاں چپ ریہاں۔ نہ تاں تیݙے وعظ تے ہن کئی سوال صاحب۔ نہ تاں تیݙے وعظ تے ہن کئی کفر دے فتوے توں ݙر ڳیاں چپ ریہاں۔ نہ تاں تیݙے وعظ تے ہن کئی سوال صاحب۔ اگلا شعر ہے جو سئیں۔

غنا دے تھل کوں روند کے جے تیرے در تے آپ اونوں ایویں نہ ٹال صاحب جے تیرے در تے آپ اونوں ایویں نہ ٹال صاحبا اے پہلا پہلا پیار ہا میری مجال صاحبا